Азнакайның хуҗалары,
сез, газиз милләттәшләрем, авылдашларым, әлбәттә, минем өчен бүген сезнең белән очрашу иң зур вакыйгаларның берсе минем тормышымда. Утырдым ла көймәнең әйтүренә, карадым ла суның төбенә, Су төпләрендә һич кара юк. Күрәчәккәйләрне күрми чара юк. Мин сезгә әнием турында күптән сөйләргә җыенып йөри идем. Бүген, ниһаять, көне килеп җиткәндер дип уйлыйм. Күңелемдә йөрткән әрнүләрем, газапларым бераз басылсын, Җаным тынычлансын дип, сезнең алдыгызга чыктым. Нигә инде шушындый матур көнне фаҗигале язмышны сөйләргә булдым дип сорасагыз, шуны гына әйтә алам. Бүген бирдә минем өчен иң якын, иң кадерле кешеләр утыра. Алар мине аңларлар дип уйлыйм. Бу хикәямне әниемнең якты истәлегенә багышлыйм. Ул аңа дога булып барсын. Әни. Әнинең үлгәненә дә 50 елдан артык гомер узып киткән. Хәзер инде мин аның йөзен дә хәтерләмим. Чөнки аның рәсемгә төшкәне булмады, ул дини кеше иде. Рәсемгә төшсәм, җаным шунда калыр дип курыкканы әле дә хәтеремдә. Шуңа күрә мин аның турында бүген ничек күз алдыма килә, шулай сөйлим. Бергә яшәгән вакытта әти-әниеңә әллә ни игътибар бирмисең. Алар гомер буе шулай бергә яшәгәннәр, шулай яшәрләр әле дип уйлыйсың. Мәскәүдән Щепкин исемендәге театр училищесының беренче курсын тәмамлап кайткач, Әнине беренче мәртәбә күргән кебек булдым. Әнинең яшь чакта колхоз фермасын сөйгәндә таш күтәреп ише төшә. Ул врачка барып күренми, чөнки ул дини кеше. Дин кушканча, чит ир кешегә үз тәнеңне күрсәтергә ярамый, гөнаһ була дип курка. Шуның аркасында бөкрәеп кала. Менә гадәттә кешеләр туры басып йөрергә тырышалар. Ә ул исә менә шушылай җирдән әйбер эзләп йөргән кешегә ошап калды. Көтү көткәндә ялгыш егылып кулы сынган иде. Монда да врачка барып күренми. Төзәлер әле дип уйлый. Менә күрәсең, дөрес ялганмаган. Менә шулай ялгыш читкә карап тора. Күз алдына китерегез. Үзе бөкре, кулы кәкерәеп каткан, бер күзеннән яшь агып тора. Әни, минем аны күрүем булды, күзләремнән яшьләр тулды. Аптыраганнан, нишләргә белмәгәч, мин аны тиргәргә тотындым. Үзеңне карамыйсың, миңа кешедән оят. Балалары әниләрен карамыйлар дип, безнең турыда әллә ниләр уйлыйлардыр инде. Әй, балакаем, юкка борчылма син. Ходай Тәгалә шулай язгандыр инде, дип, мине тынычландыра торган иде. Әнинең язмышы үтә дә фаҗигале була. Яшьли ятим калып, 16 яшендә аны бер бай кешегә көчләп кияүгә бирәләр. Тегенең ир хатыны үлеп, бу ир биш бала белән бер ялгызы торып калган була. Ике баласы дөньяга килгәч, озак та үтми, ире Бумаш җиреннән вафат була. Ир үлгәч, 1921 елгы ачлык вакытында әнинең үз балалары да, үги балалары да барысы да ачтан үлә. Нишләсен? Кире туганнарына кайтырга мәҗбүр була. Менә шушындый авыр бер вакыттан минем әтигә димиләр. Әтинең мал-туары бар, Ашарга ризыгы җитәрлек, вә ләкин бер шарты бар. Ике аяксыз хатын аякларын җен суккан. Сукыр карчык ике сабый бала. Менә шуларны карап торсаң, ул сине хатын итеп алырга риза дигәннәр. Нишләсен? Беркемнең дә ачтан үләсе килми, ризалаша. Бүген мондый хәлне күз алдына да китереп булмый. Күргәнем дә, ишеткәнем дә юк. Әнкәй тырыш кеше. Көнне төнне эшли. Башта әтинең беренче хатынын юындырып чыгара, аннан балаларын, аннан соң сукыр карчыкны Менә шулай ничәмә-ничә еллар гарипләрне карап, тәрбияләп тора. Моны фәкать татар хатыны гына эшләргә мөмкин. Мин үземне белгәндә, Сукраби дә, әтинең беренче хатынында гүрияләр иргендә. Шуңа күрә мин алар турында ишетеп кенә беләм. Безнең илдән хәерчеләр өзелмәде. Әнкәй шуларны ашатып, эчертеп, мунча ягып, битләрен яндырып чыгара иде. Буннан бездән кеше изелмәде. Авылга кунакка кайткан кешене әнкәй чакырмый калмый иде. Ничек шулай киң күңелле кеше булгандыр, хәзер дә аңлый алмыйм. Ул беркайчан да тормыштан зарланмады. Ә бит үз гомерендә күпме кайгы-хәсрәт күргән. Әнинең ничек итеп ураза тотканы әле дә хәтерендә. Яман эссе җәй көне иде. Әни басудан урактан кайтып керде. Иреннәре аппак күбек, үзе мамма су, бөтен тәне утта яна. Түзмәде, кар базына төшеп китте. Җитмәсә, авырган килеш бит әле. Әнкәй, нигә инде бу уразаңны тотасың? Бүтән вакытта тар идең әле. Эй, балакаем, син әле аңламыйсың. Вакыты җиткәч, аңларсың әле, диде. Әгәр үлсәм, уразамны тотытып үлим дигән уй булган күрәсең. Ураза тотылу менә шулай була ул. Ургылып, ургылып агадыр кар суы. Ник басылмый йөрәк ярсуы ди татар. Шулай бер вакытны Көндезге репетициядән кайткач, ашарга пешерергә бәрәңге белән суган бар. Әз генә булса да ит алырга кирәк дип, кесә төбендә калган вак тия акчаларны санап утыра идем. Шакиров, сине директорга чакыралар дип килеп әйттеләр. Эй, Ходаем, мин әйтәм, нәрсә генә булды икән? 23 яшьлек егет бит.

Ничек инде минем әни үлгән? Менә телеграмма, укы. Телеграмманы алдым. Срочно приезжай, мать умерла, мин гали. Үзем укыйм, үзем ышанмыйм. Ну ничек инде минем әни үлсен дим. Авырый дип, хат та язмадылар. Сиңа әниеңне күм килергә өч көн вакыт бирәм. Син кайсы яктан? Безгә самолет бөгелмәгә оча. Ярый бар, соңга калма, вакытында кил. Тиз генә тулай торакка кайтып, күрше Марҗападан киез итек алдым. Равил Шәрәфи свитерын бирде. Февральнең җигерме сигезе салкыннар торган чак. Күршеләрдән бурычка бераз акча алдым да, әз-мәз күчтәнәч юнәлтеп, аэропортка киттем. Килсәм, бер билет та юк. Инде нишләргә дип аптырап тора идем. Бер кеше килде дә миңа, сезнең аегыз бар ахрысы. Нәрсә булды ди? Әни үлгән. Бәхилләшергә кайтам. Билетлар юк. Нишләргә дә белмим дим. Сезнең әниегез үлгәнгә телеграм бармы? Бар. Алайса әйдәгез әле минем белән дип, администратор бүлмәсенә алып кереп китте. Аллага шөкер, билет бирделәр. Казаннан Бөгелмәгә самолет 45 минут төшә. Мин Бөгелмәгә килеп төшкәндә, караңгы төшә башлаган иде инде. Бөгелмәдән Әлмәткә автобус алдырып киттем. 60 чакрым кайтырга кирәк. Мин Әлмәткә килеп җиткәндә, тәмам караңгы төшкән иде инде. Юл читендә басып торам.

Нишләп төнлә йөрисең, диләр. Әни үлгән. Бәхилләшергә кайтам. Кайсы авылдан? Ну, сез безнең авылны белмисез. Бәләкәй авыл ул. Яңа Ташлияр дип йөртәләр. Чыннан да, андый исемле авылны берсе бер белми икән. Ну, аны Буклы дип тә йөртәләр. Шулай дип әйтүем булды. Барысы да рәхәтләнеп көлештеләр. Аштук шулай дип әйтәләр аны, аты юкса, яңа Ташлияр, имеш. Тәрәзәдән карап барам, дөм караңгы. Менә Минзәлә башка да килеп җиттек. Әйдә, Минзәлә башта берәрсенә кереп кун, иртәгә иртүк авылыңа кайтырсың дип, һәммәсе дә мине Минзәлә башта калырга үгетли башлады. Юк инде мин әйтәм. Ничек шунда хәтле кайтып җиткәч, кешегә кереп куныйм ди. Менә бу урманны чыккач, безнең авыл бит инде. Сәлилгә дә килеп җиттек. Мине урман кырыенда төшереп калдырдылар. Җил чыгып тора. Нишләптер ай күренми. Курка калдым. Таяк кебек әүрәерне сындырып алдым да, урман эченә кереп киттем. Карга баскан идем, асты каты. Сөенечемнән, эй, Ходаем, шулай гына булса ярар иде дип уйлап куйдым. Урманга кергәч, күз ияләшкән кебек булды. Усак агачлары да аермачык күренә башладылар шикелле.

Тирли башладым. Кальтәне чиши җибәрдем. Шарф белән бүрекне сумкага тыгып куйдым. Үзем кордам менә шушылай итеп атлыйм. Менә шушылай итеп тәгәрим. Әз генә хәл җыям да, һаман алга таба шуышам. Менә бер заман куркып калдым. Авыл ягына дөрес кайтаммы соң мин? Менә шушы уй күңелемә керүе булды. Аптырап, куркып калдым. Мин адаштым. Юк, мин моннан беркем дә эзләп таба алмаячак. Үз башыма кайтканмын икән, әни исән саудыр, мине куркытып кына телеграм биргәннәрдер, кайтсын дип. Чөнки әнинең мине бик күрәсе килә, бик сагына дип язалар иде. Кинәт якында гына ниндер бер җәнлек яман әче тавыш белән кычкырып җибәрде. Куркуымнан калтыранып куйдым. Юк, мин әйтәм, ничек кенә булса да моннан чыгарга кирәк. Шунда үз-үземне сүгәргә керештем. Соң минзәлә башта гына калган булсам, нәрсә була иде? Үз башың булмагач, ичмасам, кеше әйткәнне тыңлый белергә кирәк иде дип, үз-үземне тирги-кирги һаман алга таба шуышам. Менә ниһаять ай күренде. Ләкин бернинди дә менә шундый ачык җир күренми. Нишләп бу урманнан чыга алмыйм соң мин? Юкса бу урманны бәләкәй чактан ук биш бармагым күк белән, күпме җиләк, күпме бөрлегән җыйдым. Юк шул. Кыш көне үз гомерендә беренче мәртәбә төнлә урман эчендә япа-ялгыз калдым. Хәлем бетеп, бер каен төбенә утырдым. Ут ягар идем, шырпым юк. Тәмәке дә тартмыйм бит ичмаса. Күздән яшь ага. Авылга кайтып җиткәч кенә үлеп калам бит. Әнине дә күрә алмыйча. Шунда кемдер колагыма дәшкән кебек булды. Утырсаң, каты үләсең. Әз генә булса да, алга таба бар. Кузгалырга тырышып карыйм, көч юк. Кулымдагы сумканы ташлап калырга уйлаган идем дә, Күчтәнәчләрем кызганыч дип, шарык белән билемә бәйләп куйдым. Кайтам. Барыбер кайтам. Нишләп әлми монда үлеп калырга тиеш? Күз яшьләрем акмас булды. Үз-үземне кызгану, жәлләү омтылды. Юк. Ничек кенә булса да бу урманнан чыгарга кирәк. Кайгырма баш. Түгелме яшь? Без күрәсен, кем күрсен ди татар? Күз алдымда менә шулай басу күренгән шикелле булды. Чыннан да ниндер бер басу кырына килеп чыкканмын. Кырдагы кар урмандагы шикелле тирән түгел иде инде. Урыну-урыну белән җил себерткән. Мин җәһәт-җәһәт атлый-йөгерә авылга таба чабам. Авыл һаман күренми дә күренми. Кая киткән соң бу авыл, мин әйтәм? Барып чыккач, шаккаттым. Авылны кар күмеп киткән. Авыл өйләре менә шул басудагы эскер саламнары кебек кенә беленеп тора. Беркемдә бернинди ут әсәре юк. Өтергән тавыш та ишетелми ичмаса. Авыл мәңгегә тынган кебек тоелды.